Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles a mam Pit. Haut hu mer erëm zwee Invitéierter bei eis, an zwar de Pol an de Sascha vun der Band Droger. Gudde Moien dir zwee.

Jo, et ass jo, wann ech richteg mat mengen Recherchë stëmmen, handelt et sech ëm eng ëm e Schëff, wat gären an de Kolonialzäite zemools am Indeschen Ozean genotzt ginn ass. Ah, elo gi mer an d'Detailer. Ech weess net, ob Der dat wësst, mee bon, ech hunn dat elo mol einfach an de Raum gehäit. Ass dat eng Uspillung? Huet dat eppes mat der Thematik vun Drugge ze dinn? Jo, also do gëtt et elo eng vläicht méi kuerz Versioun oder nach eng laang Versioun vun der Entstehung vun deem doten Numm. Den éischte Song, dee mer haten, huet Drug of Ruin geheescht, also heescht och nach ëmmer esou. An der Recherche fir d'Band dann och ze. Zu Deefe koum deen Numm ëmmer erëm nees zréck an do war eis nach net däitlech, wéi soe mer, wéi vill Bedeitungen et do ginn oder wéi vill Forme vun Druggen, Droggeren et ginn. Et war am Ufank war et effektiv e Frachtschëff, wat benotzt ginn ass, fir op der Rees d'Frachtgutt ze dréchnen. Dat kënnt vum hollännesche Wuert drogen. An mir hunn awer do méi eng Symbolik gesinn, e bësse méi spéit, ech weess elo net genau um wat fir en Datum, mee wéi an Amerika emol méi kolonialiséiert ginn ass, gouf et dann déi sougenannten Timber Joggers. Déi sinn da just eemol op d'Rees gaangen a si bäi der Ankunft zesumme mat hirer Fracht auserneegeholl ginn a d'Material ass dann do recycléiert gi fir do eppes Neies opzebauen. An dat war fir eis e bëssen esou, voilà, d'Symbolik vun der Band, mir ginn op d'Rees, mir wëssen net wéi laang, mir wëssen net wou mer higinn, awer et ass wahrscheinlech fir eis alleguerten elo au vu vun eisen eise Biographien an esou déi leschte Kéier wou mer vläicht esou eng extree Band esou opbauen, also hu mer dat e bëssen esou als déi ultimativ Rees gesinn an deem dote Kontext an dat extrapoléiert op souwisou eis Eis Existenz vun eis alleguerten. Ech mengen, mir ginn alleguerten op déi Rees, mir wëssen net wouhinner, mir wëssen net wéi laang, mee zum Schluss hu mer eng, eng ultimativ Wourecht, an zwar, datt mer iergendswéi auserneefalen an, an vun iergendeppes rezykléiert ginn. An do gëtt et, maja, dat ass dach eng schéin Symbolik. Eng schéi Symbolik an dach gutt vermettelt. Top. Hun awer bal déi lang Versioun gezielt. Nee, mee dat ass ok. Ech mengen d'Detailer si gutt. Dat huet och immens laang fir op déi Numm ze kommen. Also dat war net eng sou eng Owend, jo wéi nennen eis Band? Dat huet schonn, ech géif net soen Méint, mee schonn eng gewëssen Zäit, wou mir duerch all aner Nimm gaange sinn, Lëschten gemeet hat an dann. Jo, schlussendlech op dat logeschst bal, wat fir eis all sou Sënn gemeet hätt. Ech kéint eng aner Numm am Raum, wou mir eng Zäit laang hätten, Kranz als Numm. Granz. Jo, granzeg ze sinn. Ech mengen, passt och bei de Stil, gell? Jo, an jo, also ech mengen, dass dass grad esou gutt, dat et net geholl ass, mee dat dat wier eng, jo, dat hätt eppes. Also, du kanns einfach soen, jo, déi Band ass aus Lëtzebuerg. Also. Nee, ich, ich fand also lo Jogger och mat mat ären äh, äh wann lo Merch kuckt oder och de Logo zum Beispiel ich fanden die an de Cover die, voilà, de Cover also schwätzt fir sech so dass dat schon definitiv Apps mat enger Rees ze dinnen an ich meng wie de Sascha Logal erklärt et ja dat do gëtt dann noch schon sinn mir gesot so Eppes, wat herno vläit recycléiert gëtt, wann ee lo natierlech Äech alleguerte kuckt, ech mengen, Der sidd jo och laang genuch an der Musekszeen dobäi, wat e bëssen iwwerall ënnerwee, ne? Mir sinn all recycléiert. Soll, voilà, voilà, ne, dat ass souguer e bëssen eppes recycléiert an oh, dat Schëff, dat hält an mir gi lo op déi Rees. Sou kéint een dat och esou gesinn, ne? Jo, et ass op alle Fall. Definitiv second hand. Jo, all iwwer 40, used and abused. Used and abused, ja. Ja, ja, ja. So, so dat sech gehéiert an deem Alter, ne? Ja. An, ähm, wéi ass dat dann iwwerhaapt zustane komm? Ech mengen, där, där hutt Iech äh, wahrscheinlech scho virdru kannt. Ech mengen, okay, de Sasch huet bei Scar gespillt, äh, den, den Alain bei äh, Ansys, mengen ech, wann ech mech richteg erënneren. Yes, richteg. An den Pol, lo hun ech den Numm vergiess, merde, war iergendwes mat Airship. Jo, jo, dat ass, also ech ech hun bei kee Metal Saachen gespillt, also ech hun, also ech war am Actehus, dat ass e Post Rock Band deemols, an dann Mount Stealth, och méi an esou Math Rock Instrumental Richtung, Lafar Connected, an ech hun och eng elektronesch Projet déi heescht Airship 81. Ah, da war et dat, richteg. Cool. Ja, alleguerten verschidden Backgrounds kann een da sou soen, mee wéi huet sech dann dat dat Schëff gebilt oder den ween ass de Kapitän, ween ass de Ma de Matrous Nummer een an sou, wéi ass dat wéi ass dat geschitt? Ja, dat ass elo hei elo déi zwee an der Ronn, déi sou elo am mannsten mat der Entstehung ze dinn hunn un sech. Okay. Sou, okay. Ja, et war et war un sech à la base en en e Coverprojet tëschent dem Alain an dem Felix, eisen Bassist an Drummer. déi zesummen nach mat anere Leit, verschiddener, déi och ganz bekannt waren an der Metal-Zeen, den De Stefano zum Beispill, dee jo och scho bei Desdemonia, Bex Inferis, bei The Burden aktiv war, dat heescht mat hinnen zesummen, nach mat engem anere Gittarist, den Olivier, an dann hate se als Sänger een Noémi, wat ee jo och kennt, hate se dann do emol fir d'éischt eng Rei vu Covere gemeet. En hat en esou de wonnerschéinen Numm Muschikater. Dat Ganzt war awer méi esou eng, ja, ech denken esou esou eng, eng rekreativ Aktivitéit, déi se ënnereneen haten, wou awer och schonn ganz seriö war, seriö geprouft. Mee ech mengen, se hate just ee Concert gespillt gehat, a wann ech mech net ire, war dat esouguer zu Dräibuer. an ähm, voilà. okay. Dun kom dann aus der äh, Cover Aventure dann awer pur so, so ege Kompositionen, wo dann ähm, so an enger eischter Instanz mengglech Noemi dann de Projekt dann Avalo äh, dann net an der Form weiter wollt droen. Dat heescht du hunn se dann no enger Stëmm gesicht an do ass bei mir dann den Telefon gaangen. Mhm. Voilà, do hat dann de Stefano sech bei mär gemellt a mer e puer esou Riffer gewisen, oder souguer scho ganz Songs, déi se fäerdeg gemeet haten, an hunn dat direkt cool fonnt. An fir mech war dat och wierklech esou eng Occasioun, fir erëm nees an esou eng Aventure eranzesprangen. An jo, do an den éischte Phasen, wou et dann wierklech an eng méi kloer Richtung gaangen ass, mat och engem Sänger, ass dann awer och däitlech ginn, datt de fir deen ee Gittarist dann awer e bëssen ze hefteg war. Dann war dee mol raus, den Olivier, an dann hate mer en nei Gittarist gesicht an da ass de Pol dobäi komm. Voilà, an jo, do ass dann no enger Zäit den de Stefano erausgaangen, aus éischter méi esou zäitleche, private Grënn. Huele mer sou un. Mee et op alle Fall näischt, wou elo iergendswéi geclasht huet, wou mer gemierkt hunn, Héi, elo am Véierergespann, do hu mer u sech dat néidegt, dat néidege Wand an de Seegele fir mat dem Buttek do virunzekommen. Voilà. Wéi hat Der dann Äre Stil fonnt gehat? Wat ass vun Ufank un kloer gewiescht, a wéi eng ongeféier Richtung Der wollt goen, oder huet sech dat esou lues a lues entwéckelt gehat? Also ech mengen déi Kompositioun déi ech deemols ze héiere krut haten, déi ware schonn zimlech kloer wat de Stil ugeet, ne, dass dat schonn e bëssen an esou eng, och wann et net méi esou haut esou modern ass, mee soe mer moderne Metal ass. Ech muss soen wéi den de Paul dobäi komm ass an och vill esou Riffer vun him domadder agefloss sinn, Koum do awer nach effektiv nach eng aner Dimensioun mat dobäi, déi esou méi den, ech soe mol, den Thrash-Aspekt do nach méi gepusht huet. Awer et huet elo menger Meenung no de Stil net komplett op d'Kopp geheit. Dat war schonn alles zimmlech plus minus gegoss, wat wat do sollt erauskommen. Ech mengen, dat ass och eng Saach vu verschiddenen, also mir kommen vu verschiddenen. Influenzen esou oder Backgrounds also Felix yeah. war äh, Defdump ähm, Heartbeat Parade äh, schon an eng Zeit mat hin noch äh, also hin war dabei mat Lafa connected so eng méi so ja ich gif so un Indie Rockband yeah. äh, war noch eng Zeit dabei ähm, an do sinn Also ech ech nenn et oft einfach sou Felix Riffer wat wat jo Kollegen an Leit déi en kennen an seng Still an Art ze spillen verstoen an lauschteren an soen ah ja ja absolut an dat sen Saachen déi en kann jo heiansdo vun déi jo déi ganz Punk Hardcore Zeen. ganz deitlech esou iergendwéi raushéieren, mee mat eng, jo, eng, eng aner Approche, do mir eigentlech, jo, Metal man, wat, wat dat och, wat och, jo, hautzudeeg géif iwwerhaapt heeschen, mee déi esou, esou Pot-pourri oder esou déi, déi, déi Mëschung zwëschen eis mécht dat, voilà, dat huet eng gewëssen Fouaaf, géif ech soen. Jo. Jo, den, den, also ech, ech soen emol, wéi, wéi ech op déi éischt EP eben dann The Last Wave getraff sinn an ech ha gesot, Merr, dat do ass groovy as hell an, an wéi s du sees, deen, dee Mixtur ass awer elo och net onbedéngt eppes, wat s de elo iwwerall héiers. Do muss ech dann och absolut dem Pol Recht ginn, esou Dat ass schonn eng eendeiteg Saach, wat Der maacht. Dat ass elo keen Copy-Paste oder esou eppes vun, natierlech sinn d'Influenze vu virdrun, dat kanns de schonn erausfannen, kloer, ob dat am Gesang ass oder am Riffage oder am Drumming, mee ech mengen d'Rogger huet awer do, denken ech, seng Plaz awer elo fonnt am Sënn vun, ok, dat do ass dat, wat mer maachen a mir fillen eis wuel do, wou mer sinn. Jo, Jo absolut an ech muss och soen et fillt sech lo net wierklech iergendswéi forcéiert un. Also dat Ganzt dat kënnt scho relativ logesch vun der Hand. Et muss soen déi 4 sech do lo herno sou erausgeschielt hunn, da war et vläicht och kloer dat doten, datt och, Genau esou wéi et funktionéiert, dat ass do, wou alleguerten d'Ingrédienten do sinn, fir datt déi Zooss gekacht ka ginn. Do hat se och d'Fro gestallt mat dem Kapitän, dat kënnt een och vläicht eng Kéier dorobber agoen. Also fir mech ass relativ kloer, mir hunn do am Felix, de Producer vun der Band, sou kéint een him den Titel ginn, deen investéiert, Stonnen a Stonnen, also do si bestëmmt schonn dausende Stonnen dropgaangen, fir de ganze Volet ophuelen, mixen, etc. Ze beherrschen. Deen ass richteg passionéiert, wat dat ugeet. An dat erkläert och e bëssen, wéi mer am Moment eis Releasen esou gestalten, well mir mussen net an e Studio goen, dee mer buchen, fir fir eng determinéiert Zäit an da soen, okay, da mussen och dorauser, ech soe lo mol, eng fënnef oder aacht Lidder erauskommen, fir dass et rentabel ass. Mir kënnen emol heiansdo e Song ophuelen an dann, da releasen mer deen an hunn do eisen eege Rhythmus, wat dat ugeet. Déi sinn do ganz autonom, wat dat ugeet. Jo, dat mécht d'Saache dann och, sot ech mol, méi organesch am Sënn, fir sech och dann weiderzeentwéckelen, dass Et ass keen Zäitdrock do. Also elo natierlech, wann een zesummen ass, ass alles ëmmer méi flott. Mee wann een dann effektiv esou ee Captain do huet, deen dat Ganzt e bëssen, ech wëll net soen mat der Peitsch virsteet, mee effektiv seet, Esou, elo gi mer Gas. An dat motivéiert jo dann awer och extreemst, géing ech mol soen. Also mir hunn och eng, also dat ass eng internal Dings, mir hunn och de Final Boss. Wien géif nennen et ass den Alain eis Drummer, well eigentlech et ass bëssen den seal of approval, also also et ass ganz direkt wat hien iwwer esou Iddien oder Songs oder wat och ëmmer esou ausdenkt an et ass en ganz wichteg Feedback eigentlech, well dat Dat ass, jo, dat ass de Final Boss. Ech hunn kee aneren Numm dofir an dat ass ganz passend. Dat ass déi, jo, Seal of Approval. Dat heescht, wann hien säi Seal gëtt, dann ass ok. Dann kënne mer weiderfueren. Jo, an e gëtt nëmme mat enger Aart a Weis gestanzt. Dat ass riit eraus a brutal. Do gëtt et keen, jo, et kinnt ee mol villäicht oder esou. Nee, et ass entweder et ass schäiss, oder das geil richtig gut das näicht wo lo seet okay dat dote war lo klenge Ruck deen sech ginn huet fir Kompromiss ze malen nix da ich fand ich fand dat awer wichteg well ja war kloer voilà ganz oft hues de Band so da egal wat et ech menge ich kenn lo vun eif zwee eich war ze mam Podcast da weess de net wécklech wat man an wann s dann awer een hues dee seet sou nee mir man dat lo sou Bëssen esou den de Stampfer, wéi s de gesot hues. Dann da verléiers d'och net vill Zäit am Sënn vun, jo wat maache mer elo? Kee weess wierklech wouhinner. Dat fannen ech, dat fannen ech awer wichteg, wann esou Situatiounen op, opkommen, wou s de dann einfach emol esou soi-disant gesot kriss, wou den Hummer hänkt. Ja, ja. Ja, ja. Also déi, Passt, déi, passt bei den déi- Drummer, ne? Ja. En plus. Ja. Hammer. ähm, ja, wat ech noch dobäi wollt soen, ass dat ähm, och also wat de Felix mécht am ganzen Pré-Produktioun Beräich, well eigentlech bei all Lidd ass iergend eng sou Demo Form schonn do, déi net am Sënn vun dat ass de fäerdege Lidd, sou spille mer, mee dat ass hei, dat ass den, jo de Maquette, sou mir kucken dat sou un. Mir kënnen Saachen och wiesselen. Ech kréien Ideeën doduerch an da kënnen zesummen op Saache schaffen. Ech ginn och beim Felix doheem, mir huele bei him Gittar op, dat hu mer esou gemeet, oder mir ginn duerch nei Lidder esou duerch, hei kënne mir dat probéieren, maache mer esou. An da geet dat beim Prouf gelauschtert an doriwwer diskutéiert. Jo. Ech mengen, dass dass wéi de Routine, bei all Prouf geet eppes Neies ze lauschteren, eng nei Mix, eng nei Idee, wat och ëmmer, oder mir lauschteren einfach nei Saachen, déi grad rauskomm sinn, jo, gemittlech op de Stuff. Sech selwer och dann deelweils Ideeën huelen an esou, jo. Jo, an do geet och Dat ass och de Saach, dat zäitlech ass et méi produktiv esou ze schaffen, statt am Proufsal selwer, Dir hutt och villäit déi Erfahrung gemeet, wou, oh ech hunn eng nei Idee, eng Riff, an dann do geet esou live esou gebastelt, wat och cool ka sinn, mee bei eis ass einfach dat fonctionnéiert am beschten, dat mir eigentlech. Voilà, mat Iddien, déi schonn e bësse méi agepak sinn an dann doriwwer kënnen eppes opbauen. Fannen ech ganz gutt, well ech mengen, ech war elo ni an esou groussen, wann ech elo fir mech schwätzen, esou an esou feste Bands, mä effektiv, esou wann s de stees am Proufsall an dann, ah ech hunn eppes Cooles an dann, jo, dann, do geet vill Zäit drop an dat heescht net onbedéngt, dass, dass de mat där Saach kanns eppes ufänken onbedéngt, gell. Et gëtt och gären. Herno awer ëmgeschriwwen an dann denks de der esou vläit, Hm, ech fillen mech vläit awer net esou wuel. Mee bon, wann dat fir Druggle esou passt, ech mengen, firwat net? Mee dat leet dann och indirekt och zu menger nächster Fro elo, wann een elo kuckt, den The Last Wave ass, wéini ass The Last Wave erauskomm? 2022, mengen ech. Jo, dat misst elo esou ee Joer sinn. Ech mengen, dat war jo de Painting Is Metal Concert war jo eisen éischten Optrëtt, dat war jo esou am Oktober, ne? Et kopplecht Metalfest wann ech liff. Genau, zu Péiteng. Jo. Do gi mer net méi an d'Detail firwat dat esou war. Mee soe mol, dat huet eis alleguerte e bësse gerëselt, mengen ech, deen Evenement. Mee wéi ass et dann iwwerhaapt ukomm elo bei, ech mengen natierlech Äerch, Är Formatioun war do, d'Lidder waren do, den, d'EP ass erauskomm. Wéi waren d'Reaktiounen dann? Vun der Famill, vun de Kolleegen, vun eben der Lëtzebuerger Zeen? Also der Famill ass dat dat éischter esou, aha, kuck, do huet en erëm eppes gemeet. Also Kolleegen, déi ganz no, déi kréien jo schonn e bëssen d'Kulisse mat an déi ware wierklech begeeschtert. An ech mengen, do koum ganz vill positive Support a kann do wierklech nëmme vu positivem Feedback schwätzen vun vun deenen ech soe mol wann wann ee bësse méi d'Kreeser opmécht ne dann verdënnt sech dat awer schonn e bëssen wat ech elo mierken dass haut effektiv méi schwéier ass fir erëm nees iergendswéi esou an an de Spotlight ze komme fir esou richteg Feedbacks ze kréien. Mir hunn also elo vläicht och net mega dran investéiert fir elo esou Reviews riets a lénks ze kréien etc dat Jo, mierkt een, huet hautzeschzäit sech e bëssen geännert, wéi een e klengen esou Pressecoverage kritt oder voilà esou och wierklech jo en Interesse vun vun der professioneller Zeen halt ne an an där Hinsicht do si mer nach e bësse mengen ech am Schied wat dat ugeet, kann e Ridd eraus soen. Jo, do kann een natierlech och dru schaffen, mengen ech. Jo, absolut, jo, absolut. Mee et ass och net schlëmm, ne? Also, mir net, datt mer elo eng mega Enttäuschung hunn, wat dat ugeet. Dat ass einfach e Constat, deen ee mécht. Dat ass, dat ass kee Selbstläufer. Do muss een, do muss een effektiv do e bësse méi geziilt erugoen an och e bësse kucke wéi, wéi den Hues haut leeft. Also, ech kléngen elo al, mee effektiv déi lescht Kéier, wou ech e bësse méi esou an deem. an där Promotion Geschicht ënnerwee war, dat ass da schonn effektiv iwwer 10 Joer hier, an da mierkt een, dass awer schonn alles e bëssen anescht ass ginn, jo effektiv, jo. Ech menge an och dann, wann een elo kuckt, wat iwwerhaapt déi lescht, déi lescht 3 Joer war, do war genuch aner Saachen, wou soss emol d'Welt dominéiert huet a wou dee ganze System, ob et elo Musek schreiwen, Musek releasen, jidderee kann hautzudaags soi-disant Musek doheem maachen. Dat war viru 15, 20 Joer net esou. Ech ka mech op jiddwer Zäit drun erënneren. Et war, an haut hues de iergendwéi den Accès ass vill méi einfach an du gëss jo iwwerschott mat neie Saachen. An dann ass et och iergendwou leider Gottes normal, dass verschidde Bands, ob dat elo Drugger ass oder aner Bands, ech wëll net soen ënnerginn, wat jo dann och natierlech thematesch zu Giersch géing passen, wann d'Schëff géing ënnergoen, mee et ass vill méi schwéier fir do, Keng Ahnung, Anker ze werfen an ze soen, ok, wou fänks de un? Zemools an engem Land wéi Lëtzebuerg, wou de Metal nach ëmmer, obwuel et sech natierlech verbessert huet, mee et ass nach ëmmer esou underground wéi virdrun. Just et huet sech ronderëm dee ganzen, déi ganz Zeen huet sech awer eppes gedoen an och intern. Dat ass och den, also ech schaffen an der Rockhal säit. Bal 9 Joer, mee ech maan Concerten hei am Land säit, jo also organiséieren säit sou 15 Joer plus minus an méi am sou Metal a Rock Beräich. Ech war an Kufa, Atelier eng Zäit an dann säit jo lo bal 9 Joer an Rockhal an mech huet ëmmer interesséiert wéi jo e bëssen déi nächst Generatioun sech duerchkämpft souzesoen an och wat ech ganz gutt fannen och Concerten organiséieren oder Events organiséieren, well ouni ouni déi Deel ass et nach méi schwéier iwwerhaapt e bëssen duerchzestarten an dass jo Méiglechkeeten sinn. do vläit méi geréng sinn, vläit manner jo sou méi ëffentleche Plazen wou een méi einfach kënne Saachen organiséieren, brauch vläit méi Iwwerléeung an méi méi Leit ronderëm fir Saachen ze organiséieren wéi fréier, soen ech einfach sou, also wann ee kuckt wat sou Café-Concert, jo. Dass dass en och do ass, sinn och, also wenn een, ech weess net, also Mixen Kawa zum Beispill zu Belval, jo, okay, jo, jo, richteg, déi mécht schonn, ech wéch, déi déi ass och sou opgestallt, Rockhaus am am Stad, voilà, mee dass, ech meng déi Kultur oder déi Events ginn einfach villäit net méi sou offensichlech oder gehypt souzesoen, Wéi fréier, also ech klénge schonn al an boomereg. Mee mir sinn al. Jo, nee, mir soen einfach esou, wéi et ass. Mir sinn net wäit auserneen mam Alter. Jo, jo, mee dat huet, dat huet dann eng aner Impakt, wou war manner lass an du hues einfach gefreet, ah, do kënnt nächst Mount eng Affiche mat eng international esou Hardcore Death Metal Band, wat weess ech, plus zwee Locals an eng nei Local Band. Ah dat géif ech gär héieren, well do waren och kee sou Streaming an Online Saachen. Do war einfach du wollts dat lauschteren, komm op de Concert. Du wollts d'CDen doheem lauschteren oder Musek iwwerhaapt lauschteren, muss de dann d'CD kafen an dann vläit op MP3 rippen oder sou. An elo ass mëttlerweil, jo de Konsum ass ganz anescht, d'Approche sinn ganz anescht an ass einfach sou vill lass wat. eigentlech cool ass, wann een géif denken, wat fir Méiglechkeeten do sinn, mee wéi e seet, also déi Saturatioun oder einfach kënnt esou vill cool Saache raus, alleng wann een am Metal-Beräich déi lescht dräi Woche kuckt. Ob dat nei Cannibal Corpse, Dying Fetus, Tesseract, The Ananan, Svalbard, also dass Zäit ze hunn fir iwwerhaapt Saachen unzelauschteren, kënnt all Dag nei Singles raus déi ee géif gär lauschteren a muss och Zäit fannen doduerch. An dann nach owes ass iergendwou en Concert. Jo, dat ass wouer. Ech mengen mir hunn elo, säitdeem mer de Podcast maachen, hu mer all Joers maache mer eng Top Ten gewéinlech, weess der, vun beschten beschte Records of the Year an so weider ja. Me an ech lenk dëst Dir kucken gell also 10 geht net duer das onméiwersättegung mhm. ja. das, das einfach ze vill bei hineen an du hues keng Zäit méi aus perséinliche Grënn oder Aarbechtsgrënn oder wat do ëmmer fir fir dech iwwerhaupt nach op dat ze konzentréieren fir ze soen wow eng nei wie du sees eng nei local Band as raus an ganz frisch an méi ähm, egent fir geht dat dann Ech well net sou vergiess méi wéi TikTok scrollen oder so Facebook scroll ass einfach bum bum bum bum das keng Zäitieren mi do Igentéi hun ich gefé. Ja bei vieles nach viel viel releases verpasst die eigentlich gewollt hat lauschte wann den echtter gewusst hat so ja Ja, ja. Dat ass, dat ass elo zum Beispill och fir Iech dann interessant, well wann ee elo kuckt, virun, wéi laang ass dat elo hier, de Metal Cruise? Zwou Wochen? Zwou Wochen, jo. Jo, et war den 30. ne? Jo, den 30 September. Jo, dat, dat war jo eppes, dat war an null Komma nix ausverkaaft, ne? An Dir hutt jo och do gespillt. An ech soen dat elo mol, ech hat leider, enfin, Gott sei Dank, d'Chance, datt ech fréi genuch u war, fir en Ticket ze kréien, well dat ass zimmlech séier gaangen. An Dir hat effektiv do net einfach op deem Schëff do de Sound ze fannen, gell? Fir Iech dräi, wou Der gespillt hutt, gell? Mee dat huet awer, mengen ech, jiddereen, deen do war, huet, hat déi selwecht Reaktiounen. Dat do ass eppes, dat misst een erëm maachen. Wat, wéi war dann Är, esou Är Erfarung an Ären, de ganzen Opbau vun deem Metal Cruise do? Jo, also ech denken, et war effektiv vun Ufank un eng Iddi, déi esou cool geklongen huet, dass ee scho mat Begeeschterung un déi Saach do erugaangen ass. Ech soe mol, déi éischt Constatatioun, dass et esou séier sold out war, war eigentlech eng positiv Saach. Awer direkt esou en zweet Gefill hannendrunner vun, Ah, also offiziell wësse mer, do kommen 250 Leit op dat Schëff a si hunn et op 100 limitéiert, wat een och verstanen huet par rapport vun der ganzer Logistik, wéi dat en place gesat ginn ass, mee et war schonn esou direkt den éischte Punkt, wou ee seet, komm mir probéieren do awer nach e bëssen ze verhandelen, fir do e bëssen an d'Lut ze schrauwen. Bon, dat war séier aus, dee Versuch do, wou een da sech geduet huet, okay, komm, Dat do muss elo eng éischt Editioun muss elo stattfannen an da kann een dono nach ëmmer Bilanz zéien a kucke wéi een dat villäicht kinnt an Zukunft weider entwéckelen. Wat ech elo emol den Owend selwer betrëfft, war ech u sech relativ erstaunt wéi gutt et eigentlech elo esou vun der, soe mol, där ganzer Koordinatioun, Mise en place, Soundcheck etc. Geklappt huet. Well do ass ee jo an enger kompletter Inconnue an do weess een net, ok, wat kinnt do alles schif goen. An do ass jo eng Lëscht, déi zimmlech laang kéint sinn. Dat heescht, do ware mer schonn relativ frou, datt et gutt geklappt huet. Ech hunn och fonnt, ech war och iwwerrascht vun de Leit, déi do waren, am positive Sënn, well dat, Net esou onbedéngt déi waren, déi ee sou üblecherweis op eise Concerte gesinn huet. Dat, dat hunn ech och emol ganz, ganz spannend fonnt. Voilà, dat, dat wat vläicht e bësse schued war, dat war, dass, jo, de Concert ass fäerdeg, d'Schëff dockt un a, jo, jidderee geet an iergendzwéi ass do esou eng Energie, déi, déi verflitt an zersplittert dann iergendzwéi do um Parking. Dat ja, dat stëmmt. Dat, dat fannen ech e bëssen natierlech schued, mee dat kinnt ee sech villäicht da fir d'nächste Kéier esou eppes am Hannerkapp behalen, datt ee do nach iergendswou e Lokal fënnt oder esou oder mat dem Schëff schwätzen, ob een nach kéint méi laang bleiwen. Mee ech mengen, Dir hat den Dag drop dat, déi Geschicht mam Pappendag, wou se hunn och missten do drauss ginn. Mee voilà, also ech denken et war eng éischt Editioun, déi, wéi s de et scho sees, definitiv no enger zweeter jäizt, mat vläicht enger oder anerer Optimisatioun an der Logistik. An jo, mol kucken, wéi sech dat weider entwéckelt, dat Ganzt. Mee dat ass genau dat, wat mer och schonn eng Kéier an engem aneren Interview gesot hunn par rapport vun, Voilà, wat muss een haut maachen, fir e bësse méi d'Leit motivéieren, um Callcenter ze goen? An dat dote war jo wierklech net schwéier, ne? Do war just d'Location an d'Formule, dat ass eppes Neies, an zack, pumm, rennen d'Leit op d'Ticketen. Soe mer, wann een éischter méi esou e klassesche Concert op enger Location mécht, wou d'Leit alt gewinnt sinn, dann ass ee frou, wa 50 Leit kommen, ne? Dofir ass dat esou eng Formule, do muss ee sech ëmmer e bëssen eng. Jo, e klengen Impuls ginn, e kreativen Impuls, wat kitt mer vläicht elo eppes ubidden, wat d'Leit méi unzitt. Ech erënnere mech nach un aner, deen anere Concert, dee mer viru Jore gespillt haten mat der, mat der, mam Noise Kollektiv, deen et jo haut net méi gëtt, wou mer an der Philharmonie gespillt haten. Dat war, dat war en ähnlechen Effekt, ne. Et war Bands, déi ëmmer erëm nees zesumme gespillt hunn, an engem Land, wou se ëmmer erëm nees esou zesumme gespillt hunn. Mee d'Leit sinn do en masse komm an et war sold out an et war e gäilen Owend, well et eben an engem anere Kontext war. An da muss een e bëssen esou atypesch Concerte proposéieren. Ech mengen, firwat net? Also vum Owend selwer, ech hat. Ech, ech weess net, ob där mat, mat de Leit vum Equipage, an och do war een, ech mengen, dat war de Chef, Serveur vun deem Owend. En, en huet sech ganz gefreet, obwuel, obwuel verschidde Gesiiter net ëmmer begeeschtert eragekuckt hunn, wéi, wéi där elo gespillt huet, oder Sleepers Guild oder Cosmogold, dass ech geduet hunn, A wat der Däiwel ass dat doten dann? Mä de Feedback, wou se awer gesot hunn, an dat hunn ech ëmsou méi interessant fonnt, war, Jo, dat do ännert e bësse vun deem übleche Musels-Geschier, heescht, Bëssen eng eeler Clientèle, wou dann Kätche, Kätche, bréng mer nach e Pättche sangen. Dofir, fir déi, fir déi war dat, mengen ech, awer och, wéi s de sees, warscheinlech wëllen se sech ukucken, okay. Erfrëschend. Erfrëschend an awer och, komm mir kucken iwwerhaapt, wéi déi Leit sinn, well do ass dann natierlech erëm dee Klischee am Raum, ne, deen, uh, dee béise Mettler, deen alles futti mécht, ne. An, an dat war, dat war zum Beispill eng Reflexioun, wou deen, wou dee gesot huet, esou. Dir sidd vill méi roueg, wéi ech mer dat geduet hunn. Et steet net ëmmer, just well mer Lieder Jacketten hunn, un a vläit béis drakucken, heescht net, datt mer, datt mer déi Béisten sinn, ne? Also. A si waren op alle Fall cool drop. Mat mannst emol déi, mat deenen ech direkt ze dinn hat, déi, ech mengen, déi hunn d'Party wierklech matgefeiert. Jo. An, jo, hunn do e bëssen eng. eng aner Energie ze spiere krut wéi soss an hiren éischter méi seniorelastesche Feieren, déi se do hunn. Jo, mee dat ass, jo, ech denken och aus där Ursaach, firwat et net esou einfach war direkt, mengen ech, Verschiddenes ze negociéieren. Do war wahrscheinlech och do e bëssen esou, Bësse Skepsis, dat ass normal, gell, Prudence, e bësse méi Virsicht héich gehalen, wat een och versteet, ne. Ech mengen, et ass ee scho frou, datt een iwwerhaapt déi Geleegenheet kritt, An ech denken, et war och bestëmmt net ganz einfach, fir do Decisiounen ze huelen, well dat geet jo schonn, also fir d'Lippers gillt, mussen si all Parameter do eng Kéier zesummerechnen. Ech kennen och elo net all d'Detailer, mee ech weess, do muss de Decisiounen huelen, wat gëtt dann elo vun Iesse proposéiert, wat fir en Entréespräis leeë mer domadder fest, fir datt dann awer d'Leit kommen, fir datt et drobar ass et cetera et cetera. Also dat si scho méi Parameteren, déi s de hues, wann s de esou als Band normalerweis einfach e Concert esou organiséiers, wou s de einfach, jo, éischter just d'Parameter Gage an Entréesticket muss e bëssen ofklären, Mee hei hues de nach ganz aner Faktoren am Spill gehat, wou s de iergendwann muss soen, ok, mir maachen et elo emol esou an da kucke mer weider. Well mat der Marie-Astrid, weess ech, war ech och schonn an anere Kontexter do drop a kriss de och ganz aner Menüen zervéiert, ne? Mee da bass de och bei engem anere Präis dee Moment. Natierlech, natierlech. An dann ass alt erëm d'Gefor grouss, wann s de eeben en plus bei enger éischter Editioun, wou s de e bëssen an engem kalen Terrain bass an du weess net wéi, bleifs de awer, rational an seet ok mir man dat lo sou an dann wéis de sees kucke mer wat nächst Joer geschitt. Also ech perséinlech ech hat näischt dogéint an bei mir war et eben déi éischte Kéier och dass ech iech live gesinn hunn an also an dass et ëmmer d'Location ass ëmmer wichteg denken ech. Ech wëll lo net soen dass wann d'Jogger an engem an engem Schmu Café spillt dass d'Jogger vläit e schlechte Concert mécht oder oder keng Ahnung elo Ex in Fairies an de Joeren identesch mee dat Schëff do hat schonn eppes an an dann natierlech am Kontext dass D'Droge spillt am Sënn vun deem bësse méi Mysterium, mir ginn op eng Rees mat engem Schëff an mir ginn recycléiert herno zum Enn. Dat hunn, keng Ahnung, ech hunn deen Aspekt iergendwéi nach méi witzeg fonnt an dofir huet et ëmsou méi gepasst, fannen ech, datt där och dobäi war. Keng Ahnung, dat war. Mä gehéieren op d'Schëff op alle Fall, jo. Jo, dat ass richteg, jo. An jo, déi zwou lescht Singlen Havara an Genesis si jo elo eng Zäitchen dobaussen. Wou geet dann, soen ech mol, dat Schëff lo? Wou ankert et iergendwann a seet, Mir releasen carrément e ganze Record, gi mer an deem Rhythmus weider, loosse mer eis Zäit? Et kënnt nach een, jo, also den zwanzegste kënnt nach een raus eigentlech vun déi, jo, mir hunn, Zyklus. Jo, also mir haten dräi Lidder esou ogeholl. An do war déi ganz Diskussioun iwwer, jo, solle mer dat an eng EP esou bundelen? An am Endeffekt, och wann ee kuckt, also dat ass e bëssen déi Realitéit vun haut, wat esou Streaming ugeet, also du gesäis och bei verschidden Bands, datt esou Singles einfach ganz gutt funktionéieren an déi, datt. Déi Approche ass och, dat déi Leit mierken, ok, ech hunn Zäit eng Single ze lauschteren, en ganz Album, oh ok, ech waarden bis Sonnden oder sou, oder eng aner Dag wou ech vläit méi Zäit hunn dat mol unzelauschteren. Also dat fänkt e bëssen do un, dat ass net den Strategie fir sou Singles fir jiddereen erauszebréngen, mee dat huet, dat gëtt eis eng gewëssen Libertéit an mir kënnen, Jo einfach mi einfach jo Lidder einfach sou raus geheien sou ze soen an iwwer Bord schmäissen schéi gesot jo dass voilà an dat bleift online fir eweg fir op eng aner Ebene ze goen an. Jo, also et kënnt nach eppes, eng drëtt Lidd eraus vun déi, déi, jo, déi Cyclus oder déi, déi Opnam-Session, géif ech mol soen. An, jo, dann herno kënnt nach Saach eraus. Jo, ech mengen, Dir hutt réischt, d'Schëff ass réischt erausgefuer, ne? Jo. Dat ass eréischt op de Wellen ukomm. Jo, dat ass genau dat. Mir hunn also e bëssen esou dat Jungfernfahrt-Gefill do, och wann elo e Joer hier ass. Mee e Joer ass och séier erëm gewiescht. An wéi mer scho virdru gesot hunn, mir hunn eben déi Flexibilitéit, esou relativ spontan mol e Lidd opzehuelen an dat dann och ze produzéieren. a versichen dann elo an deem Kontext esou dat Gläichgewicht ze fannen, okay, elo einfach emol just ee Lidd eraus ze bréngen, esou ganz isoléiert wéi eng Insel, dat wollte mer och net maachen. Dat heescht, mir bündelen dat schonn an enger éischter EP, wou mer dräi Songs, déi fir eis emol, soe mer emol, déi am ausgeräiftste waren, erausbruet hunn. Et war dann The Last Wave. Mee déi aner Songs, déi waren awer schonn alleguerte plus minus prett, well mir hu jo scho Concerte gespillt gehat a mir hunn net just dräi Lidder gespillt, mir hunn der scho méi prett. Dat heescht, do sinn der elo dräi Stéck, wou mer soen, okay, déi passen iergendswéi esou vum Stil hier oder. Bësse wat, wat se representéieren zesummen an hunn déi dann och esou e bëssen och an engem visuelle Konzept gebündelt, och wa se allen dräi e bëssen hir eege Cover'e kréien, ass awer alles e bëssen an enger selwechter Identité visuelle, esou datt mer vun enger Trilogie vu Singele schwätzen an net vun enger EP, well se, voilà, net zesummen erauskommen. Wat mer dono maachen, dat, dat hu mer elo nach net esou richteg definéiert. Et sinn der, et sinn der nach zwee, zwee Songs an der Pipeline, awer eng. Eng ganz Partie, déi am Tirang leien, déi schonn, ech soe lo mol, um instrumentale Plang schonn zimlech prett sinn. Do muss mer awer nach un de Vocals e bësse schaffen an d'Texter och finaliséieren. Awer jo, déi grouss Fro, Maache mer elo en Album a maache mer do eng grouss Release? Dat steet elo am Moment nach net esou um Fahrplang. Net well mer et net wëlle maachen, mee soe mer, mer halen et net laang genuch zeréck wahrscheinlech, fir ze soen, okay, elo kënne mer en Album erausbréngen. Dann, jo, da fluppt esou eppes eraus an dann, voilà, sinn déi Songs eben dobaussen. Well fir en Album ze produzéieren, muss de anhalen. Jo, jo, jo, richteg. An dat ass, mengen ech, och. Bei eis elo, well mir haten, mir sinn eng, am wahrste Sinne des Wortes, eng Band vun der Crise de la Quarantaine. Dat heescht, mir sinn do zesummekomm. Dat Éischt, wat geschitt war, ass, Mir sinn elo emol all agespaart. Dat heescht, do konnte mer wierklech zréckhalen a fäerdeg stellen a wierklech Feinschliff maachen. Elo si mer elo net méi agespaart, Gott sei Dank, mä mir schaffe weider. An ech denken, esoubal mer esou e puer Songs erëm nees richteg prett hunn, dann hu mer och Loscht, se ze deelen. Ech, also dat ass elo meng Aschätzung, ne, ech ka mech natierlech och rieren, mee ech gesinn elo haut, sief dann de Fait, dass de kanns e Release-Concert spillen, deen e bësse méi, voilà, wéi mer scho virdru gesot hunn, dat dann eng Initiative gëtt, fir op de Concert ze goen, well et ass eppes Spezielles, huet een net vill Ursaache fir ze soen, okay, mir maachen elo en Album, well, pff, Du mëss dat, du produzéiers et awer iergendzwee selwer a voilà, dat, dat ass net méi esou, meng ech, esou interessant wéi, wéi, wéi virun zéng Joer, dass du muss onbedéngt en Album produzéieren. Jo, mä d'Fro ass, mengen ech och, Muss de en Album produzéieren? Mä eben, dat ass genau dat. Ech mengen, mir hunn ganz um Ufank, wéi mir heimat ugefaangen hunn, hate mer, dat war zu engem Zäitpunkt, wou och, ech soe mol, Spiritbox Wierklech am véier Méinten Zyklus eng Release hat vun enger Single, wou s de da geduet hues, esou ok, wéini kënnt den Album? An iergendwann enk hues de awer gemengt, esou nee, muss net, well dat do ass och ok. A wéi de Pol et gesot huet, mat enger Single hues de awer méi méi Moyene fir d'Leit iwwerhaapt un d'Nolauschteren ze kréien. An dat dat hänkt, ech mengen dat hänkt, dat ass eng perséinlechen Point de vue an dann och eng, jo. eng Saach vu wëlle mer dat oder wëlle mer dat net natierlech. Dat ass vläicht och déi wéi een zum Beispill kuckt, wat fir eis esou Classic Alben sinn, wou mir also e bëssen nostalgesch grad, mee déi Alben, déi mir an de vun den Achtzeger oder Nonzeger, wat weess ech, ganz gär hat an dann ëmmer erëm iergendwann einfach esou géif lauschteren an dass e bëssen eng Jo, et ass en gewëssen Statement. Voilà, hei ass eis éischten Album, hei ass eis éischten Music Video, éischten EP an alles. An den Album ass schon eng gewëssen Art vun, du hues grad eng Haus kaf oder sou an ah elo hunn ech eng Haus an en Gaart, ass ganz schéin, ah ech wëll vläit en zweeten Auto, kënnt den EP raus, wat weess ech. Also. Ech man déi déi Parallel ze soen, dat et jo e bëssen eng eng jo eng grouss Dingens ass fir Bands deemools. A mëttlerweil geet dat e bësse verluer duerch einfach, ah do kënnt eng nei en iergendeppes raus, dat du vläit net Zäit hues d'ganz duerch op éimol ze lauschteren, wat mengen ech mol ass de Sënn vun engem Album ze man. Jo absolut. Den Album lauschtert sech komplett fir vläit dann och net nëmmen d'Aarbecht do hannendrun ze verstoen, mee wann do, wann et e Konzept ass oder och net, ech mengen et ass awer wichteg, genau sou wichteg ass et a mengen Aen, an de Pit gëtt mer Recht, en Artwork schwätzt fir sech an e Bootleg dobäi mat de Lyrics ass och ëmmer gäil. Ech mengen dat gehéiert einfach dozou an ech mengen dat geet effektiv e. Bëssen verluer. Kanns scho frou sinn wann wann d'Leit iwwerhaapt, wéi s de sees, d'Zäit hunn iwwerhaapt ze lauschteren. Jo, et ass et ass och dobäi déi déi den Drock fir den typeschen Zyklus. Also mir haten also mat Corona ass dee Zyklus gebrach andeems wénn du eppes rausbréngs, déi Band geet meeschtens an d'Hoer einfach. Déi kommen raus, si spillen live, kriss nei Merch, Artwork, alles dobäi an ass eng nei Cyclus vun engem Band. An op eemol war esou, ok, du bréngs nei Musek raus, du kanns dat net representéieren op Bühn oder op virun Leit. An am Metalberäich oder am Rockberäich, alles wat esou méi an esou live instrumental Beräich ugeet, ass dat ëmmer nach, wat ech gutt fannen, eng ganz wichteg Deel vun, Déi Zeen eigentlech, kanns du et och live bréngen? Yeah. An ech ech kréie dat méi am Metal Beräich wéi zum Beispill sou Pop oder an ass ass net eng Bashing ze maachen op aner Musekstil, ass ass just nee, nee, verstinn. ass just eng eng Observatioun, dat eigentlech wenn wenn du gees eng Popshow kucken, den Album ass sou iwwerproduzéiert, du erwaarts schonn, okay dat Wéi gesäit d'Produktioun aus? Am Senn, du kriss wivill LED-Walls, géif ech gesinn, kënnt Konfetti iergendwann eraus oder eng cool Dingens, déi géif duerch d'Stadium fléien, wat weess ech. An dann am Metal-Beräich gesinn ech. Ziel nach net alles, wou eise nächste Projet iwwer geet. Nee, nee, ok, ech hale mech zeréck. Mee am Metal-Beräich ass et einfach, ah jo, dat. Op CD ass cool mee géi dat live kucken ass nach besser. Also déi déi Usprëch fir fir sou eppes live ze gesinn ass vill méi do an dat war en grouss Deel vum vum Covid wou op eemol déi Saach komplett fort war. Dat heescht du kanns just Musek lauschteren wann eppes raus kënnt an dat huet vill Leit och dann si hunn Musek bëssen am Tirang well wat ass de Sënn dann Musek rauszebréngen wou du kanns selwer net Voilà, erausgoen an eppes live spillen. Ähm, jo. Dat, ja, dat ass, dat ass, äh, war eng, eng komplizéiert Zäit, elo aus der Zäit erauszekommen an sech eben an e soi-disant alen, mee awer och neien Point de vue an Aspect an wéi man ech Musek a wéi presentéieren ech sech, dat ass, ech mengen do hunn nach ganz vill Leit, äh, struggles domat fir do elo sou e Mëttelwee ze fannen, fir dass et, Sënn mécht. De Punkt, wat ech domadder wollt soen, ass dat, well déi Zäit zwëschen Albums oder Zyklus, géife mer esou soen, war esou, jo, geréng, also kleng, wann ee da géif soen, also ee huet vun Spiritbox geschwat, wou esou vill Singles erauskomm ass, dann eng EP, wou si déi Singles zesummen gebundelt hat, an war eeben, okay, déi Spannung dann fir den Album ze lauschteren war schonn grouss, an dann déi ass och no eng gewëssen Zäit. Ukomm, mee do ass dann déi kritesch Dingens vun, Wat wier, wann si zwee, dräi Joer an eng eng Album, déi vun vir bis hannen einfach Hummer wier? Also dat sinn Saachen, déi een an den Achtzeger, wann du kucks zwëschen Metallica Albums, fir sou méi Veteranen Acts ze benimmen, oder Iron Maiden och, déi Zäit hutt gebrauch fir sou Musek Produktioun alles rauszebréngen an dat war de Resultat dovunner. An wenn Bands méi Zäit hunn iwwer eppes ze schaffen, kënnt meeschtens eppes ganz Guddes an Erwaardungsberäich aus. Also kuck déi lescht Tesseract zum Beispill, déi villäit eng vun hire beschten Album sinn, géif ech mol soen, an déi ass no ganz laange Zäit rauskomm. Wat fir ech grondwéiseg net, mee dat sinn fir mech Saachen, déi bei engem Album vill méi schwéier an jo ze maachen sinn. Jo, jo ech mengen et. Wann ech elo just un Tesseract denken, ass, ech wëll net soen, datt ech Interesse un Tesseract verluer hunn, wéi den éischte Sänger gaangen ass, mee Altered State do wou Of Metal, Proxy an drop ass, Dat war bis lo dee leschten Album mat ee vun deene beschten Alben, muss ech soen, wou si gemeet hunn. An elo deen neien ass erstaunlech gutt. An dat ass, wéi s du sees, dat ass déi Anticipation, déi Mir maache lo eppes an dat ass jo och e bëssen aus dem Näischt komm. D'wosst war jiddereen, ok, do ass scho laang näischt méi komm. An dann drops du einfach esou eppes an dat ass dann esou, oh, ok, dat ass genau dat, wat ech wollt hunn. Dat passt dann och. Mee jo, ech mengen, elo hu mer schonn effektiv esou vill geschwat, datt mer alleguerte fuerzdréche sinn a kee Spaut méi an eise Mënner hunn. Et gëtt Zäit, schwammen ze goen an d'Mier, esou wéi d'Jogger dat och mat hirem Schëff maachen. An jo, ech mengen, wéi gesot, mir hunn elo schonn eng gutt Zäitche lo iwwert Iech geschwat an iwwert d'Musek generell. 't ass nach vill geplangt fir Drogger den 20 Oktober, hat e gesot, kënnt nach eppes, ech soen dat ëmmer, mee bon, 't ass souwisou dobaussen, wann déi heite bis dobaussen ass, vun dohier ass dat alles. Ass eppes rauskomm, wann ech live géif lauschteren. Absolut. An ech géif och e grousse Merci fir esou eppes, dat Iech esou eppes mécht, dat Interess an och geschwat gëtt iwwer Metal an och Metal zu Lëtzebuerg. Well dat sinn och wichteg Saachen, déi mech och bedanken. Also do huet ech jo kuerz un. Absolut, jo, schléiss ech mech deem un, jo. Ma jo, da géing ech soen, da war et dat dës Kéier erëm mat eiser Kaffispoésie. Merci Iech. Ech hat och schéi brav meng Taass Kaffi dobäi. Ech hunn de Konzept respektéiert. Tiptop, esou gehéiert dat sech. Schwaarz, ne? Absolut. Ah, so wie an. Ah, schon näischt gesot, alles an der Rei. Da kënne mer elo gären ophalen. Gutt, okay, gutt. Meier Männer, villmools Merci fir dobäi sinn. Merci. An, jo, vill Erfolleg mat Drugger an bis deemnächst hei bei Kaméidi, géing ech soen. Yes, merci, mer freeën eis. Allez, bis dann. Ciao.